Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja oka ĩtongoretio nĩ Raila Odinga ũmũthĩ matinda mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Moi kaũntĩ-inĩ ya Kisumu na kũrĩa mathire na mbere na gũtetia thirikari ya Kenya Kwanza. Haha nĩ maugire matigwĩtĩkĩra kuona a Kenya magĩthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka nĩ thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũkoretwo ũkĩmahinyĩrĩria gwa kahinda karaihu. Jackson Mwaniki nĩ ũratũhingũrĩra thĩinĩ wa Wega Ũtukũ. Ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Alliance ĩtongoretio nĩ mũtongoria wayo Raila Odinga marokire gũtabania mũcemanio wa mwanya mbere ya mathiĩte kĩharo-inĩ kĩa Moi kaunti-inĩ ya Gĩthumo makĩrekereria ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro atongoria aya matongoretio nĩ mũmbunge wa Ugunja Opiyo Wandanyi maugĩte matirĩ maiganĩra na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mweri wa kanana ũndũ ũrĩa matakwenyenyo nĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na ĩrĩa ĩrĩ wathani-inĩ ĩtongoretio nĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto o ũndũ ũmwe na kuongerereka gwa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Atongoria a ngwatanĩro ĩno matongoretio nĩ Raila Odinga na gavana wa kaunti ya Gĩthumo Anyang' Nyong'o marika kĩharo-inĩ kĩa Moi na nĩguo gũtabania baratha kũrĩ mũingĩ. Raila Odinga akĩgweta maũndũ marĩa mũcemanio ũyũ ũrĩa ũkuruhanĩtie makĩria ma kaũntĩ mĩrongo ĩrĩ arĩ hamwe na wagi wa ũigĩrĩrĩki wa kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ IEBC, ũndũ ũrĩa ngwatanĩro ĩno ĩtarĩ yaiganĩra na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnene, kuongerereka gwa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, ũndũ ũrĩa augĩte mothe kenda maya mekĩtwo nĩ thirikari ya ndagĩtarĩ William Ruto ĩrĩa ĩtarĩ na kĩharĩro.

through the ballot in free, fair, transparent and credible elections. amu nĩ atetetie thirikari ĩno nĩ kweheria mbeca cia thaĩrĩra kũrĩ indo cia kũhũthĩra ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria Kenya. Ruto ameingia ametoa subsidies zote Ile subsidy amewacha ni ya mafuta taa. Bodaboda wako hapa? Kuna bodaboda hapa? Kuna pikipiki inatumia mafuta taa? Matha Wangari wa Karũa nĩanyitĩte mĩario ya Raila Odinga mbaru akiuga Raila Odinga nĩekire wega nĩ kũhithũria mĩkwa ya CCTV ya njama iria ciatabanirio na nĩguo gũthoga gĩthurano akĩorota thirikari nene nĩ kuongerereka gwa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũndũ ũrĩa augĩte nĩagũtigĩrĩra

Nake nĩaugĩte matigweterera thirikari ĩrĩa ĩrahũthĩra kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ IEBC gũthoga ithurano, ũndũ ũmwe na gũtetia mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka wa CBC, akiuga ndũrĩ na mwerekera ona hanini. Sasa. Ni lazima sasa tuseme you have to stand up for your right.

Nake nĩanyitĩrĩire atĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto arĩ wathani-inĩ mũgarũ na wendi wa Akenya aingĩ amu Raila Odinga nĩwe wahotanire na kura milioni inyanya ũndũ ũrĩa nĩwe ũbatiĩ gũkorwo agĩtereba bũrũri. Huyu mkora ambaye ako State House anatumaliza, na hiyo ni kiti ya nani? Ya baba Raila Amolo Odinga. Rĩu ngwatanĩro ĩno ĩbangĩte gũgatabania mahoya ma mwanya mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte kĩharo-inĩ kĩa Jivanji kaunti-inĩ ya Nairobi. Handũ-inĩ ha ceceni ya Wega TV, njĩtagwo Jackson Mwaniki.